Meniň ýeke-täk aýal doganym. Men saňa bu ýürek sözümi bir eýýäm ýazyp beýan etjekdim. Ýöne saňa bolan çäksiz buýsanjymy setirlerime sygdyryp bilmerin diýip gorkdum. Saňa bolan mähir-muhabbetim ýyllaryň dowamynda ýygnalyp, uç-gyraksyz ummana döndi. Bu günem buýsanjym kalbyma sygman, böwsüp çykdy. Seniň bilen telefonda eden gürrüňim näçe ýyllap kalbymda göterip ýören buýsanjymyň böwedini ýardy. O-da ejemjan bilen bagly gürrüň. Kakamjanyň aladaçyllygy, iş başarjaňlygy, yhlasy bilen hiç zada hor bolman, han özi, soltan özi bolup ýaşan ejemjana ýan höwrüniň özünden ir pandan gitmegi agyr degdi. Gaty agyr degdi. Ýogsamam, altmyş bäş ýyl bile ýaşaşan ýanýoldaşyndan aýra düşmek ýeňil bolan däldir. Janyna jaý tapmady görgüli. Soňabakan ýersiz ýere yrsarap, dünýä sygman başlady. Dokuzynjy onlugyny ýarpylap, haly egbarlan bolsa-da, ýüregi öýe sygmady. Bir ýerde durasy, oturasy gelmedi. Han oňa güýç, han oňa gurbat. Adam garrasa, çaga ýaly bolýar diýýärler. Biziň ejemiz welin ýöne çaga-da däl, keşçal çaga ýaly, öz diýenli. Şonuň üçin ýene-de hemişekisi ýaly öz sözüni gögertdi. Oglundan gaýdyp gyzynyňka bardy. Gyzynyňkydan gaýdybam oglunyňka. Bu wagtam seniň öýüňde. Ejemiň seni bir ýerde rahat oturtmaýandygyny bilýän. Onda-da jaň edip, ýagdaýyny soramda sen her gezek Hemme zat gowy diýýärsiň. Bu gezegem şeýle boldy. Hudaýa şükür, gowulyk. Işdäsi gowy. Azary-bizary ýok diýen jogabyňy eşidip, seniň giňligiňe, gaýratlygyňa ýene-de bir gezek göz ýetirdim. Sen, ynha, näçe aýdyr ynjyk ejemiziň göwün tapjak bolup, Ýüwrüp-ýortup ýörşüňe, hatda maňa-da, jigiňe-de ýadawlygyňy bildirmeýärsiň. Şol sözüňem meniň elime galam almagyma sebäp boldy. Hyýalymda çagalyk ýyllarymyza dolandym. Ejem öýüň iş-aladasy bilen başagaý bolansoň, ikimiziň yzymyzdan doglan oglan jigimize seretmek seniň boýnuňady. Okuwdan geldigiň Çaý-çöregiňi iýip ýetişmersiň, jigimjan eýýäm asyl-asyl bolup ýanyňdadyr. Müçäň kiçi bolansoň, boýuň beýle uzyn däldi. Jigimi arkaňa hopba edeniňde, onuň aýaklary ýere degip giderdi. Üstesine, öýüň kir-çäk, syr-süpür işlerem seniň boýnuňady. Işiňe ýetişjek bolup, bagtly çagalygyň hezilligini duýman ulaldyň. Ynha-da, sen peri ýaly gyz bolup ýetişdiň. Hakyt dessanlardaky ýaly hüýr gyzlaryň bar-da. Seniň adyňy enem dakypdyr. Şonuň üçin mydama enem jan seni Tahyryň Bagdatdaky mahymy diýip söýgülärdi. Nogta ýaly iki örüm saçyň dyzyňa ýetip durdy. Geýen köýnegiň gelşip durardy. Mekdepde deňiňden geçenler gaňrylyp serederdiler. Obanyň ýetginjekleriniň köpüsi Seniň yşgyňdady. Owadan sesiň bardy. Mekdebiň çeper höwesjeňler gurnagyna gatnap, aýdym aýdardyň. Görogly şadessanyndan Öwezim diýen aýdymyň bilen welaýatda geçirilen ýaryşa-da gatnaşypdyň. El işine-de ökdediň. Ýadyňdamy, täze ulag edenenimizde enem onuň oturgujy üçin herimize bir inedördül metrlik haly ýüwürdip beripdi. Ikimiz birden başlanam bolsak, Men senden ep-esli öňde barýardym. Bu enemiň göz synagyndan sypmandyr. Ol bizi saklap, sen-ä öwdi, maňa bolsa käýemek käýedi. Seniň halyň şeýle bir syk hem nepisdi, meniňki bolsa. Şonda-da men azajyk kemsinen-de bolsam, seniňki ýaly haly dokamagy arzuw edipdim. Asyl hemme babatda meniň saňa meňzäsim gelýärdi. Seniň geýen köýnegiň ýaly köýnek geýmegi höwes ederdim. Ýakasynyň nagşynyň hem seniňki ýaly bolmagyny islärdim. Şonuň üçin ejem mydama köýnekligi iki kişilik edip alardy. Seniň bilen meňzeş geýinsem hamala menem seniň ýaly owadan bolaýjak ýalydym. Ýokary okuw mekdebine gideniňde egin-eşikleriňden köpüsini maňa goýduň. Şonda baý begenipdim-ä. Hasam gyralaryna zer çaýylan şazada gyzlaryň geýen ujy çümmükliji akja köwşüni geýmegiň arzuwyndadym. Täze okuw ýylynyň birinji güni ony geýmekçi boldum. Ikimiziň aýagymyzyň ölçegi deň däl hem bolsa, aýagymy gysyp, gowrup geýdim. Ýöräp ugradym. Birbada hiç neneň däl ýaly göründi. Öýden çykyp, ilerimizdäki ýabyň köprüsiniň üstüne ýetenimem şoldy welin, köwşüň bir taýynyň tumşugy böwsüläýdi. Iki barmagym köwşüň daşyna çykyp, zommarylyp dur. Gören bilen bolaýmasyn diýen gorky bilen töweregime seredýän. Güljegimem bilemok, aglajagymam. Tüýs, Uzynyň akyly giç geler diýenler-dä. Ýeri, seniň rus ertekisindäki Zoluşkanyň Naşyja köwşi ýaly köwşüň maňa boljakmy diýsene. Ýokary okuw mekdebini tamamlap, göwün söýen ýigidiňe durmuşa çykdyň. Öz mekdebimizde mugallym bolup işe başladyň. Sekiz çagany dünýä indirdiň. Elbetde, olaryň aladasy, terbiýesi aňsat däldi. Gije-gündiz işlärdiň. Durmuşyň ajy şarpygyny dadan günleriňem boldy. Ýöne sen nähili ýagdaý ýüze çykanda-da, içki syryňy hiç kime aýtmazdyň. Hatda maňa-da. Adatça, aýal doganlaryň arasynda gizlin syr bolmaýar, olar syrdaş bolýarlar diýýärler. Ýöne bu ikimize degişli däl ýaly. Bu, megerem, seniň meniň ýanymda hiç wagt iç döküşmänligiňdendir. Ynanýan dälsiň diýjek däl. Dözýän dälsiň, doganym. Meniň gynanmagymy, alada etmegimi isleýän dälsiň. Meniň bolsa, Seniň derdiňe derman bolaýasym gelýär. Näler kömek edesim gelýär. Men seniň üçin ähli zada kaýyl-a. Her näçe bildirmejek bolsaň-da, derdiňi ýeke çekip, ähli zady içiňe alyp ýörşüň, kem-kemden saglygyňa zyýan edip ugrady. Bir günem agyr halda hassahana düşdüň. Lukmanlar ýogyn içegede ýara dörändigini aýdyp, gyssagly operasiýa etdiler. Tejribeli lukmanlaryň kömegi bilen bäriňe bakdylar. ýaşapdyň. Ýöne horlanypdyň. Öňkiňden-de kiçelen ýalydyň. Biz sag-aman gutulanyňa şükür etdik. Çagalaryň ulaldy. Gol doly agtykly bolduň. Hormatly dynç alşa çykdyň. Onda-da seni mekdepden goýbermek islemediler. Tejribeli mugallym hökmünde sylagyň-hormatyň uly. Öýde-de her bir işde gyzlaryňa, gelinleriňe görelde sen. Saý-sebäp bilen toý-märekelerimize sähel Giç görünseň dagy dessine Hany Mahym diýlip adyň tutulýar. Pygamber ýaşyna ýetenem bolsaň, häzirem hyzmat etmekde, tüweleme, sen deň-duşlaryňdan ýeňil gopýaň. Seniň ýanyňda işiň müşgili ýok. Bir zada ynansalar, şony wagtynda bitirjek bolup, çyr-çytyrsyň. Seniň gol gowşuryp oturanyňy gören bir barmyka diýip, wagtal-wagtal oýlanýan. Toýlarymyzyň bezegi sen, mähriban doganym. Ejemiň seni aýratyn gowy görýänligini-de bilýän. Bu, belki, ilkinji perzendi bolanlygym üçindir. Belki-de, kakama meňzeşligim üçindir. Bilmedim. Ýöne, men onuň üçin birjik-de kemsinemok. Sen aýratyn gowy görülmäge mynasyp. doganym. Bir gezek barýanlygymy duýduranymda, çagalaryň ýanynda Jigerim gelýär diýip begençli aýdypsyň. Jigerim, gör nähili ýakymly hem mähriban söz. Ony eşidip, ýüregim gobsunyp gitdi. Gözlerim begenç ýaşyna doldy. Şonda meniň gowy görýän tagamymy iýdirmek üçin gapyňdaky Ýekeje bag goýnuňy öldürdip, bagyr öýkenini gowrup, öňüme goýupdyň. Bu pursat meniň üçin şeýle bir ýakymlydy. Meni ýürekden gowy görýän, aladamy edýän aýal doganymyň barlygy üçin men şeýle bir bagtlydym. Men bu bagtyň dowamat-dowam bolmagyny isleýän. Onuň üçin sen uzak ýaşa jigirim. Sen bize gerek. Sen maňa gerek.